Här President, Madame Presidentin, Néiweneender, léift Nora, léiwe Jean-Claude, léif alleguer, léif Frënn alleguer, léiwen Oliver, léiwe Peer, et ass fir mech e bëssen eng Komesch Situatioun hei ze stoen an nach d'Gefill ze hunn, datt ech komplett Deel vun iech alleguer sinn an awer als Gaascht hei begréisst ze ginn, deen vu Bréissel hei ukënnt. Mee ech sinn nach net laang an deem Amt, Et ass virdru gesot ginn, eréischt puer Deeg, fënnf Deeg oder sechs Deeg, an ech verspriechen lech och, souguer wann et vill méi laang wier, ech vergiesse weder Lëtzebuerg nach d'Interesse vun de Leit, vun de schaffende Leit hei zu Lëtzebuerg. Ech ka mech erënneren, ech stoung mol eemol vrun 10 Joer hei als neien oder bal neien Aarbechtsminister, deen eigentlech e bëssen Aarbechtsminister géint seng eegen Erwaardung ginn ass, an ech hunn zu Iech geschwat. Dat war eng Zäit, wou effektiv mer a schwierege Situatioune waren, et waren d'Nowéeë vun der Kris. A wann ech haut zréckkucken op déi néng Jor, wou ech d'Éier hat, Aarbechtsminister hei zu Lëtzebuerg ze sinn, a mam Jean-Claude fir d'éischt an dono mat Dir ze diskutéieren, heiansdo och bëssen ze streiden, da muss ech soen, datt mer zesumme gutt geschafft hunn a villes erreecht hunn. an ech soen dat elo ouni Polemik, ech hat ni d'Impressioun, datt ech een iwwer den Dësch sollt gezunn hunn. Ech mengen, mir sinn ëmmer an déi Négociatioune gaangen de bonne foi, fir positiv Resultater ze erreechen, well ech der Meenung sinn, datt e staarke Sozialdialog hei zu Lëtzebuerg wéi a ganz Europa indispensabel ass. Indispensabel, well mer, an et ass virdru gesot gi vum Pierre a vum Oliver, well mer ganz grouss Erausfuerderungen ze meeschteren hunn. Déi éischt grouss Erausfuerderung, dat ass eigentlech d'Nowéie vun där Kris ze meeschteren. Déi Kris, déi mer haten an déi souwuel d'Wirtschaften, wéi awer och besonnesch d'Sozialsystemer ellen duercherneegerëselt huet, déi ass nach net ganz ofgeschloss. D'Nowéeën sinn nach ëmmer do, och wa mer gesot kréien, a wat positiv ass, datt Europa vill nei Aarbechtsplaze kreéiert huet, datt den Niveau vun den Aarbechtsplaze Rekordniveau erreecht huet, da muss een heiansdo e bësse méi hannert d'Statistik kucken a muss ee kucken, Wéi eng Aarbechtsplazen, wat fir eng Aarbechtsplazen, wat sinn d'Konditiounen vun deenen Aarbechtsplazen a wat sinn ënner anerem och d'Léin, déi op deenen Aarbechtsplaze bezuelt ginn? Nowéien mierkt een och dodrun, datt d'Realitéit vun der Aarmut, vun der Aarmut an Europa net ofgeholl huet. Sécher si mer vu 25 Prozent, wat erschreckend ass fir e räiche Kontinent, op 22 Prozent zréckgaangen. Mee wa mer an enger Situatioun sinn, wou ee Kand op fënnef an Aarmut oder am Risiko vun der Aarmut an aarme Famillje lieft, net sécher ass all Dag e richtegt waarmt Iessen ze kréien, dann mierkt een, datt déi Kris, déi sozial Kris net eriwwer ass. An dat ass eigentlech eng vun eise groussen Erausfuerderungen, déi mer mussen zesummen ugoen, aktiv ugoen an net mat Plooschteren well do esou wäerte mer déi Problemer net kënnen léisen a bekämpfen, mee mat ganz klore staarke Mesurë fir eben déi Ongläichheet, déi sech och an eise Gesellschafte breet gemaach huet, fir déi kloer ze bekämpfen. E Wuert iwwer Klimawandel, dat ass déi grouss Missioun vun där Kommis-, vun där Europäescher Kommissioun. Et ass déi grouss Missioun, well eigentlech mer kee Choix hunn. Mir kënnen net mam Klima verhandelen, wéi mer vläicht mat iergendwelchen Noperen, ob se Russen oder Chinesen, a souguer den Trump sinn, kënne verhandelen. Mam Klima, do leeft d'Auer, do tickt se. A mir wëssen alleguer, datt se vill méi schnell tickt, wéi mer dat nach vru kuerzer Zäit ugeholl hunn. An duerfir brauche mer an Europa, mä net nëmmen an Europa, mir brauche weltwäit en neien Deal, e Green Deal, en Deal fir d'Katastroph ofzewenden oder zumindest d'Konsequenzen dovun ze reduzéieren. An dat ass eigentlech dat, wou déi heie Kommissioun och ugetrueden ass, wou mer wëllen Europa ëmbauen, transforméieren an eng Economie, an eng Gesellschaft, wou d'Ekologie, wou d'Ëmwelt a besonnesch Alles dat wat mat dem Klimawiessel ze dinn huet, fundamental mussen änneren. Dat ass net zum Nulltarif ze kréien an dat ass och net mat klengen Investissementer ze realiséieren. Dausend an iwwer dausend Milliarde ginn do gefuerdert, wa mer wëllen dat Zil an Europa erreechen. An e grousse Choix hu mer net. De Choix oder d'Alternativ, déi ass kloer, mir kréie se scho periodesch ze spieren, ëmmer méi Hëtzt, ëmmer méi Ëmweltkatastrophen an Europa selwer a bei onsen Noperen an Afrika an op anere Plazen op eisem Planet. Mä déi Zommen, déi sollen ons net Angscht maachen. Déi sollen ons net Angscht maachen. Ech ka mech erënneren, datt déi Zommen, déi gebraucht gi sinn, mobiliséiert gi sinn, an net zu esou enger éloignéierter Vergaangenheet, wéi et drëm gaangen ass, grouss Banken ze retten, do ass et ëm Honnerten an Honnerte Milliarde gaang, an do huet kee sech d'Fro gestallt, wéi mer dat giffen opbréngen. Dat waren Banken ze retten. Dës Kéier geet et eigentlech drëm, eise Planeet, eis Zukunft, eis Jugend, déi zukünfteg Generatiounen ze retten. Do hu mer kee Choix, do muss mer ons engagéieren. Mee och hei ass et ubruecht opzepassen. Et ass ubruecht wierklech opzepassen, D'Gewerkschaften engagéieren sech, an dass, mengen ech, e ganz wichtegt Signal, dass se sech fir de Green Deal engagéieren, besonnesch d'OGBL mat deene Jonken op der Strooss ass, fir ze soen, dass eis Zukunft, déi Der riskéiert ze verspillen. Mee déi Zukunft, déi ass duebel. Déi ass op der enger Säit d'Ekologie, déi ass op der enger Säit de Klima, déi ass awer och op der aner Säit sozial Gerechtegkeet. An et gëtt keng valabel Politik, fir de Klimawandel ze bekämpfen, ouni eng staark Sozialpolitik. An ech. perséinlech mat Kollegen an der Kommissioun kämpfe ganz staark derfir, datt de soziale Volet, datt déi sozial Dimensioun an deem Green Deal ebenbürtig, grad esou staark ass. Mir sinn am Déngscht vun de Mënschen, mir sinn am Déngscht vun der Jugend an duerfir kämpfe mer géint de Klimawandel, mä mir kämpfe gläichzäiteg fir hir sozial Rechter. An duerfir ass de Peiler oder Sockel, wéi een en och ëmmer nennt, vun de soziale Rechter, vun deem den Oliver Röpke esou vill geschwat huet, en absolute Bestanddeel vun deem Green Deal a muss e staarke Bestanddeel sinn. Et kann net sinn, Et kann net sinn, datt deen Ëmbau vun eiser Wirtschaft nach eng Kéier, sou wéi bei der Finanzkris, ech soen dat kloer, op de Schëllere vun der grousser Mass, op de Schëllere vun alle schaffende Leit ausgedroe gëtt. Dat ass net akzeptabel. Mir brauchen eng gerecht Approche, wa mer vu Green Deal schwätzen. Mir brauchen eng Festegung vun de soziale Rechter an net eng Schwächung. Dat ass dat, wat dës Kommissioun als Green Deal fir Europa wëll maachen, fir d'Bierger. Technesche Wandel ass en anert grouss, eng aner grouss Erausfuerderung. Vill Leit op hirer Aarbechtsplaz spieren se, mierken se. Eng ganz Rei mierken se och, wann e bemol hir Aarbechtsplaz verschwënnt. Lo sinn ech net ee vun deenen, deen d'Katastroph op deem Gebitt priedegt. Ech soen net, d'Robotisatioun, d'Digitalisatioun ass d'Zerstéierung vun den Aarbechtsplazen, mä mir wëssen allegueren, datt Robotisatioun, d'Digitalisatioun eng fundamental Verännerung vun der Aarbechtswelt mat sech bréngt. An och do stellt sech d'Fro ganz kloer, A wéi eng Richtung geet et? Geet et an déi Richtung, datt effektiv am Enn d'Digitaliséierung mécht, datt et op de Bourssen nach besser geet? Oder geet et an déi Richtung, datt déi Gewënner och en termes vun Aarbechtszäit an och méiglech Gewënner en termes en termes vun Aarbechtskonditiounen, datt déi gerecht an der Aarbechtswelt verdeelt ginn. Dat ass dat, fir dat mer musse suergen. Dat ass déi grouss Erausforderung, den technesche Wandel net einfach. ze akzeptéieren esou wéi e kënnt, mee wierklech derfir ze kämpfen, sech anzesetzen, datt deen technesche Wandel zum Benefice vun allen gëllt, vun allen op hirer Aarbechtsplaz an an der Gesellschaft. Mir wëssen, datt do Geforen dermat verbonne sinn. Mir wëssen awer och, datt kënne Chancen dermat verbonne sinn. Et hänkt vun eis of, vun der Politik, Et hänkt vun enger staarker Gewerkschaftsbeweegung of a wéi eng Richtung et geet. A mir wäerte mussen derfir suergen, datt et an déi richteg Richtung geet. Dat ass keen Automatismus. An all déi Saachen do, déi droen derbäi dozou bäi, datt d'Mënschen eigentlech Angscht hunn. datt se sech froen, wéi et mat der Zukunft steet, datt se sech d'Fro stellen, wéi et mat der Zukunft vun hire Kanner steet, mat der Zukunft vun hiren Aarbechtsplazen, iwwerhaapt mat der Zukunft vun hire Liewensbedéngungen. A wa mer net richteg a schnell déi richteg Äntwerten dozou bréngen a kloer maachen, datt et Chancë gëtt an datt mer hauptsächlech déi Chancë mussen ergräifen, da brauch een sech natierlech net ze verwonneren, datt politesch et an déi falsch Richtung geet, datt de Populismus lues a lues u Buedem gewënnt, datt déi Angscht sech an eng Form vu Rejet transforméiert, Rejet vun der Demokratie, Rejet vun eise Wäerter, datt e beemol ëmmer erëm méi no Bouc émissairë gesicht ginn, ob dat den Immigré ass oder ween och ëmmer, datt den Antisemitismus erëm opkënnt a Länner, wou een eigentlech gemengt hat, dat dierft an dat kinnt net méi geschéien, an datt domat eigentlech ons Fundamenter vun eiser Gesellschaft a Fro gestallt ginn. An duerfir ass et fundamental wichteg, déi richteg Äntwerten op déi sozial Kris, op den technologesche Wandel an och op den ekologesche Wandel ze fannen, wa mer wëllen an Europa an iwwer Europa eraus ons demokratesch Wäerter verteidegen an erhalen. Alles dat doen heescht, mat enger Orthodoxie briechen, déi iwwer déi lescht Jore d'Politik an Europa dominéiert huet. Den Oliver huet et gesot, déi Orthodoxie, wéi een se elo och ëmmer nennt, Austeritéitspolitik, Neoliberalismus, dat ass eigentlech déi, déi ons Gesellschaften, net nëmmen ons Ekonomie, mä ons Gesellschaften, ons Staaten a souguer an engem gewësse Mooss onsen demokratesche System an eng méi schwaach Situatioun bruecht huet. An et ass also duerfir fundamental wichteg, datt mer en neie Cap definéieren, eng nei Politik definéieren, datt mer eng Politik definéieren, wou dat Soziaalt zesummegeet mat der Wirtschaft, wou mer effektiv erëm de Mënsch an de Mëttelpunkt vun der Wirtschaft setzen. An den Oliver huet et gesot. Ech perséinlech fille mech an deem, erkenne mech an deem, wat vun der Presidentin von der Leyen gesot ginn ass, erëm. Lo sinn dat momentan, ginn ech gäre zou, Wierder. Mee wann ee seet haut, mir wëllen eng Wirtschaft, déi alle Mënschen déngt, dann ass dat eigentlech definitiv eng Oflehnung vun enger Politik, déi an deene vergaangene Jore vun de Verfechter vum Neoliberalismus gefouert ginn ass, déi déngt net, déi huet net de Mënsche gedéngt, déi huet d'Mënsche just als Produktionsfacteure gesinn, déi musse wéi Gummi flexibel sinn a sech alle Situatiounen upassen. Déi Politik, déi Approche, déi dierf net esou weidergoen. An duerfir, wann d'Madame von der Leyen seet, Mir wëllen eng nei sozial Marktwirtschaft, mir wëllen eng Wirtschaft, wou dat Soziaalt mam Maart zesummegeet, mir wëllen eng Wirtschaft, wou de Mënsch erëm am Mëttelpunkt steet, da soe mer, Jo, A mir kucken, wéi mer dat an den nächste Joren ustoussen. Eigentlech muss ech soen, ass dat en neien Discours, och wann déi vergaange Kommissioun vill vun Triple A geschwat huet am Sozialen, huet se ni kloer gemaach, datt fir den Triple A ze erreechen, et drëm geet, fundamental Changementer am Fonctionnement vun der Wirtschaft a vu gewëssene Politiken, y compris vun der Finanzpolitik hierzestellen. Et geet also drëm, déi Changementer elo hierzestellen. Ee Punkt, deen, mat deem ech wëll vläicht ufänken, dat ass e Punkt vun der Gläichheet. Mir liewen an enger Gesellschaft, wou d'Ongläichheet sech ëmmer méi breet mécht, d'sozial Ongläichheet, mä eigentlech och nach ëmmer d'Ongläichheet zwësche Fra a Mann. An déi hei Kommissioun ass ugetrueden, an duerfir soen ech dat, well haut och eng Revolutioun hei an dëser Gewerkschaft stattfënnt. Dës Kommissioun ass ugetrueden, fir Gläichheet vu Mann a Fra definitiv ze sécheren, definitiv hierzustellen. Iwwer 70 Joer si mer an Europa, hu mer e Prinzip, wou et heescht, Gläichheet zwësche Mann a Fra, wat d'Pai ubelaangt, wat de Loun ubelaangt. An nach gëtt et Länner, wou et iwwer 20 Prozent Differenz gëtt. Hei zu Lëtzebuerg manner, muss ech unerkennen, si mer wäit ënner 10 Prozent, mä aner Länner iwwer 20 Prozent. Dat ass net akzeptabel. An ech soen Iech, de Wëllen an där Kommissioun, y compris besonnesch och vun der Presidentin, ass deen, déi Ongläichheet definitiv ze briechen an och déi Mesuren ze huelen, fir datt déi Ongläichheet definitiv ophéiert. Vue datt den Änder gesot huet, e géif elo drop waarden, wéi ech géif um Oliver seng Virlagen drop reagéieren, erlaabt mer, ganz kuerz déi puer Punkten unzegoen an ze soen, a wat fir eng Richtung et geet. Jo, Lounpolitik ass zentral. An et kënn een net vu sozialem Europa schwätzen a vu Stäerkung. A menger Mission Letter, wéi dat esou schéin heescht, steet dran, datt meng Missioun ass, dat soziaalt Europa ze stäerken. An net an enger Philosophie, Eigentlech ass Europa gutt fir d'Wirtschaft, fir d'Finanzen, fir de fräie Verkéier vun Kapital, an dat Soziaalt, dat gëtt iergendwou an de Memberstaate geregelt. Dat ass éischtens eng Approche, déi mol esou net an den Traitéë steet, mee et ass och eng Approche, déi Europa an d'Mauer féiert, ganz kloer. An duerfir muss Europa absolut erëm seng voll Verantwortung am soziale Beräich iwwerhuelen. An d'Léin sinn do natierlech e wesentleche Facteur. Mir kënnen net en Europa opbauen, wou d'Léin een zu aacht Differenz hunn, wou et just drëm geet ze kucken, wou kënn ech nach e bësse méi bëlleg produzéieren. Bulgarien, 290, 300 Euro Mindestloun géigeniwwer engem Mindestloun zu Lëtzebuerg, dee siwen oder aacht Mol méi héich ass an awer nach net erlaabt eigentlech e ganz dezent Liewen ze féieren. Do muss mer usetzen an duerfir ass déi Exigenz vun engem Kader fir europäesch Mindestléin esou wichteg, well mer mussen eng nei Dynamik an d'Lounpolitik bréngen. Mir wäerten net fäerdeg bréngen muer, datt d'Bulgaren deen nämlechte Mindestloun hu wéi d'Lëtzebuerger. An och d'Lëtzebuerger hänken un deene 60 Prozent, liicht drënner, liicht driwwer, awer och net ganz vill driwwer, wa se da sollten driwwer sinn. Mee mir brauchen also hei e Kader, wou d'Mindestléin an Europa erlaben, an do zitéieren ech d'Madame von der Leyen, en ordentlecht, dezent Liewe fir jiddwereen, dee schafft, ze garantéieren. Dat ass awer dat mannst, wat ee vun de Leit, déi all Mueres opstinn an op hir Aarbechtsplaz oder Owes op hir Aarbechtsplaz sinn, kënn garantéieren. Mee ech sinn d'accord, de Mindestloun ass ëmmer nëmmen eng zweetbescht Léisung. Et ass déi Léisung, a verschidde Kollegen an anere Länner wëssen dat, an Däitschland zum Beispill, déi gebraucht gëtt dann, wann de System vun dem Tarifvertrag, vun de Kollektivnegociatiounen net méi genügend funktionéiert oder eigentlech nach ni funktionéiert huet. An duerfir ass et ganz kloer, an dat soen ech hei och no ville Gespréicher mat Gewerkschaftler, datt, wa mer iwwer Mindestloun an Europa schwätzen, da schwätze mer och iwwert d'Kollektivverträg. A mir mussen derfir suergen, datt an Europa Do wou d'Stärkt Kollektivvertrag d'Wiese gëtt, an de PMNG ass ganz sensibel dodrop, datt do dat Wiese, Kollektivvertrag Wiesen op kee Fall, op kee Fall geschwächt gëtt, muss assuréiert bleiwen, komplett. An op där aner Säit, do wou 7 Prozent Leit eigentlech nëmmen e Kollektivvertrag hunn, oder 30 Prozent oder 50 Prozent, datt mer do dat Kollektivvertrag Wiese stärken. An dat gëtt keng einfach Saach. Mä mir kënnen, mir mussen déi zwou Saachen zesumme gesinn. Sozialdialog a Kollektivvertragswiese ginn zesummen. Mee wa mer déi grouss Transformatiounen wëlle meeschteren, da brauche mer de Sozialdialog an da brauche mer och Kollektivverträg. Dann dierf et net sinn, datt d'Leit Léin hunn, déi eigentlech en net erlaben, dezent ze liewen. Eppes, wat mech besonnesch preoccupéiert, ass d'Prekaritéit, d'Prekaritéit an der Aarbechtswelt, d'Prekaritéit vu ville Jonken, déi schaffen an net wëssen, ob se deen aneren Dag nach weider dierfe schaffen oder wat d'Perspektive vun hirer Aarbechtskonditioune sinn. Déi Kuerzzäitverträg, déi Stagen an all aner Formen, déi et gëtt, déi musse mer ofbauen. Mënsche brauchen an hirem Liewen, a besonnesch och jonk Mënsche brauchen an hirem Liewen och Sécherheet. Esou wéi mer ëmmer gesot kréien, dat d'Entreprisë Sécherheet brauchen, an ech sinn absolut domat d'accord, jo, d'Entreprisë brauchen en Ëmfeld, wou se Sécherheet spieren, wa se wëlle sech developpéieren an och investéieren. Mee wat fir d'Entreprisë gëllt, muss och fir all Mënsch a sengem Liewen, a sengem private Liewe gëllen. Sécherheet, ze wësse kënnen eng Famill ze grënnen a säi Liewe sécher ze plangen. An duerfir ass, duerfir ass natierlech de Kampf géint déi prekär Formen e wichtegt Uleies. An dat ass eppes, wat net eenzel a Plänner sech beschränkt, dat ass eppes, wat et a ville Länner, bal praktesch an alle Länner, e Problem ass. An duerfir muss mer och hei europäesch Léisunge fannen. A besonnesch déi Prekaritéit existéiert natierlech an där neier Ekonomie. Elo sinn ech absolut begeeschtert vun där neier Ekonomie an ech sinn net géint d'Plattformen. Mee wat kloer ass, et kënn een net soen, Du bass e Selbstständegen, Du muss zwar genau dat maachen, wat ech der soen, mee fir all deng sozial Rechter, mat deenen hunn ech näischt ze dinn. Dat ass déi Realitéit, déi sech an der Ekonomie breet mécht. An dat ass déi Realitéit, déi mer net dierfen akzeptéieren. An duerfir gehéiert et zur Missioun, och zu menger Missioun, e Kader ze schafen, datt jiddwereen, ënnert wat fir engem Statut en och ëmmer schafft, selbststänneg, hallef selbststänneg, wéi och ëmmer d'Imaginatioun funktionéiert, fir een ze beschäftegen oder heiansdo wéi een och wëll beschäftegt ginn, D'Regel muss sinn, sozial Rechter, Pensioun, Krankekeess, Chômage, Aarbechtskonditiounen, déi musse fir jiddwereen, dee schafft, onofhängeg vum Statut, déi nämmlecht sinn. Dat ass e Prinzip, an dat Prinzip wäerte mer verteidegen. Ech hu vill iwwert. D'Jugend geschwat, déi sech engagéiert haut fir hir, fir de Planéit. An duerfir ass et wichteg, der Jugend eng Perspektiv ze bidden, eng Perspektiv an, op der Aarbecht, Prekaritéit ze limitéieren, ofzebauen, ze changéieren, fundamental. Mee awer och Jugendlecher, déi Schwieregkeeten hunn, um Aarbechtsmaart Fouss ze faassen, fir deene Jugendlechen de Wee opzemachen an den Aarbechtsmaart. fir hir Talenter, déi se oft hunn, mee awer verkannt kréien, y compris oft an der Schoul eigentlech net richteg unerkannt kréien, datt mer déi Jugendlech alleguer ënnerstëtzen. An duerfir ass eng aner Missioun ganz kloer eng Jugendgarantie fir déi jonk Leit an Europa, besonnesch do, wou de Jugendchômage nach ëmmer héich ass, an déi Jugendlech ze ënnerstëtzen, net nëmme Fouss ze faassen um Aarbechtsmaart, mee och eng sécher a korrekt bezuelten Aarbechtsplaz ze fannen. An de Wee, een zentrale Wee, fir déi ganz Changementer um Aarbechtsmaart ze gestalten, fir aus der Digitaliséierung eng Chance ze maachen, dat ass net nëmme jiddwerengem sozial Rechter ze assuréieren, mee dass en och déi Moyene kritt, déi Méiglechkeeten, fir effektiv dee Wandel, deen duerch d'Technologie kënnt, och iergendwéi matzeverfollegen an net dauernd muss an der Angscht liewen, datt mueres, wann en op seng Aarbechtsplaz kënnt, e gesot kritt, Bon, haut war däi leschten Dag, fir et mol e bëssen einfach ze formuléieren. An duerfir ass den Investissement an d'Mënschen, den Investissement an déi Jonk, mee awer och an déi manner Jonk. Et kënn een net soen, ma ons Sozialsystemer, déi fänken un ze bröckelen, well Gott sei Dank d'Leit all vill méi al ginn, an dann awer mat 50 Joer endlech ze jugéieren, datt ee scho vill ze vill al ass, fir iwwerhaapt nach weidergebilt ze ginn. An duerfir ass d'Thema vun der Weiderbildung, vun der Fortbildung, vun der besserer Qualifizéierung am ganze Liewen, mat neie Perspektiven, mat neie beruffleche Perspektiven, mat enger positiver professioneller Mobilitéit hannendrun, ass e wesentlecht Uleies vun dëser Kommissioun. Ech si gefrot ginn, do drop ze schaffen. Ech hunn eng ganz kleng Erfahrung hei zu Lëtzebuerg, wou mer probéiert hunn, do Saachen an d'Weeër ze leeden, well och fir Lëtzebuerg dat en zentraalt Thema ass, d'Qualifikatioun vun de Leit an alle Beräicher, an der Industrie, mä awer och an de Servicer, an de Banken hauptsächlech an an aneren Aktivitéiten, d'Leit d'Dier grouss opzemachen fir Qualifikatioun. Mee dat geet nëmme wann d'Leit och dat Sécherheetsgefill hunn. Et kënn een net soen, lo gees de mol e puer Joer oder e puer Méint an de Chômage, qualifizéiers dech an da kënns de erëm. Dat geet net. Mir mussen also de Leit Brécke bauen, déi zolidd sinn, wou se hiert Liewen normal kënne weiderféieren an net an Angscht musse liewen op dat wat muer oder iwwermuer geschitt. An dat, mengen ech, ass eng Ekonomie, déi am Déngscht vun de Mënsche steet. Dat ass eng sozial Maartwirtschaft. Mir hunn an deene leschte Joren nëmme vu Maart a Maart a Maart gehéiert, ni méi vu sozialer Marktwirtschaft. Ech stinn zur sozialer Marktwirtschaft, à condition, datt et och eng Marktwirtschaft ass, wou d'Sozialpartner hiert Wuert matzerieden hunn. a wou de Sozialdialog funktionéiert a wou richteg Kompromësser zustatt zustatt kommen, datt och Bereetschaft ass, och op där Säit vun den Employeuren Kompromësser ze maachen. Well am Endeffekt, wa mer wëllen déi nei Wirtschaft bauen, fir d'Klima, fir d'Technologie, da brauche mer d'Mënschen. Ouni d'Mënsche geet et net. Ouni déi Leit, déi all Mueres opstinn, schaffe geet et net. An dat ass eigentlech dat Zil, wat mer ons musse setzen an Europa. Mir sinn eigentlech dee Kontinent, wou déi Wäerter, déi sozial Wäerter, wou de Respekt vun de soziale Wäerter grouss ginn ass an déi deen Acquis, dee fundamentalen Acquis, deen enk verbonnen ass mat och eiser Demokratie, mat enger Gesellschaft, déi jiddwerengem Opportunitéite bitt, jiddwerengem Méiglechkeete bitt, sech ze entfalten. Déi Wäerter dierfe mer net opginn. An duerfir an Europa ass dat eist gréissten Zil. An dat erreeche mer zesummen. An dat erreeche mer, ech soen dat hei ganz kloer, Wa mer och staark Gewerkschaften an Europa hunn a behalen. Bonne chance!